You know how everybody don dey teach towards 2027 who wan become the next presido of the country right? Hmm, left and right don dey dey say PDP don dey woo Ebele Jonathan, the former presido, say make e come under the understanding say whoever wan come from the south right now wan contest against the current presido who is also from the south needs to do a one term and get out of there. And Jonathan as a former presido who don fit run one term but his dream come dey caution to run second term is the best candidate for that particular arrangement. So Peter Obi actually be the PDP before. In article be run 2019 right so prior to 2023 as he notice some internal crisis dey brew for there and the possibility of him not getting the ticket to be a presidential candidate na baba take move to labour party so he come comot the party na him dey take give am to atiku

The minister come stress say such decision of bringing uh, Peter Obi back to PDP go further burst and scatter the party cre credibility and destroy any remaining ideological foundation when the party still get say make dem no try am say if dem try am everywhere go burst scatter. and we be eighty nine point nine yanga fm. e get how this particular record dey totori my body differently but before i get into that i just want to say

to the ember more the very first day of september na be today in case you dey wonder where you position put to if anybody never wish you happy new month if your husband no wish you happy new month if your wife no wish you happy new month if your relation or your relative your extended relative or your colleague will never wish you happy new month forget and take my own happy new month baby girl happy new month guy man on a normal normal and uh, this new month go bring new blessing new level of wisdom and new level of peaceful home na the prayers wey i get for everybody na i be that so happy new month to every one of una and the month started on a good note started on a monday and e go wrap up on a tuesday right that's the month of september before we go venture enter the month of october we come shout

Most importantly, we get different alignments from 6 p.m. all the way down to 9 p.m. So the, every hour they come with your own spices. Now why it be different segments. So the first hour from now, I can go to now 6 p.m. with the corner to the way matter. Yeah, would they take am as our duty to take informate you on top the news wey matter inside the country and a lot don happen from weekend waka come reach very time so epo don talk say hey hey hey hey hey na federal government federal government don hey hey hey na you oh, you were once a governor uh -huh. some other information don also come outside concerning the 2027 we'll get to reason am because these matters and all these stories dey matter a lot and you you too go also get opportunity to take follow us reason and put man on top the matter then the second hour between six and seven we dey bring your office palava you know we dey do am na the drama the office politics

uh, drive time freestyle where we take things on a lighter note you get to play with me uh, throw some yarns or some lyrics give me on top my domo may i feel your vibe on the normal normal and if body suits me guess what i go freaky your account skin not too full sha body you get the way the team be will see shake body anyhow you understand i feel just there in the mood and if i'm in the mood you can be in the mood because it takes two to tango on a normal normal and your account fit dey happy because your account too go dey in the mood so let's see how it goes by eight uh, between the hour of eight and um, uh, 9 p.m. Uh, that now what and what to expect on top the show this very Monday. Now, I know say some of you now when you just they listen to the voice, they wonder, who the yarn, who this guy?

okay before i enter wike own enter rivers state um, oh okay may i start with the past even though say uh, the talk now of recent no i no go lie you you, you fit disagree with me with the next statement wey i wan make right now but since i start to dey pay close or since i start to dey get and understand the or pay close attention to the administration wey don rule nigeria part of me deep down my heart feel say we never get any first lady wey dey understanding and better pass our former first lady patient jonathan yes the wife of our former presido goodluck ebele jonathan there's a reason I say so. Part of me just feel say if you look from when we take return back to democracy from 1999, Waka can reach now. I think the person closest to patient Jonathan was Stella or Basenjon. But uh, may Argento so continue to rest in peace. But even on top that, the genuity of her personality cannot be compared to any other first lady. No offense to the first lady wey dey now, we just see the observer. I'm talking about uh, the current first lady now, Remi Tinubu. We still dey use why they look am. Yes, they do

Hun left and right don dey dey say PDP don dey woo Ebele Jonathan, the former president, say make he come. Under the understanding say whoever wan come from the south right now wan contest against the current president who is also from the south needs to do a one term and get out of there. And Jonathan as a former president who don fair run one term but he dream come dey caution to run second term is the best candidate for that particular arrangement and plus some certain other arrangement say oh oh na only him fit still hold power uh, or gbé body with the current president uh, uh, president bola ahmed tinubu right in all of this goodluck ebele jonathan never come outside nakam put for his chest say truly truly say he get interest to run come 2027

mama don talk say he no dey go back to where dem pursue am from o say nothing concern her concern that place again according to the former first lady patience jonathan he say god has taken you there once why do you want to go there again me i don dey go i need peace i be mama peace di former first lady patient jonathan na im share dis candid and heartfelt message to her husband ex-president goodluck ebele jonathan amid di growing speculation about a possible return to contest for office

if you call me now for villa i no dey go there o i wan go there don't you see how young and beautiful i look because the stress in that place is too much the stress of nigeria is too much if god bring you out of it you should glorify god and thank him for the lord's doing because it is marvelous in his eyes he has taken you there once

na wetin di husband don also talk because mama no fit dey talk this one say till the day must have had the conversation honey do you really want to go honey go say no i'm considering it yes i'm not no, you know. but for mama to dey this ass spoken say you no wan return back there it cannot be small thing mama i say mama cry for tv during the chibok girls kidnapping when he shall you know what you people are doing mama see things for there he say he no wan go back there again

uh, because some some movement body movement don dey dey say since e be like say the coalition wey dey be form uh, to join adc e be like say e no wan get head and the fact say it's possible say oh e fit not benefit am some people don dey of the opinion say oh will peter obi also return back to pdp and im too on top the formula say the only the only opportunity when they na na na na just one term for anybody when when they come from the south to come and rule the country and he too dey also dey of the opinion say he no get problem four years en en enough for me to perform magic to make nigeria a better country so so people don dey of the opinion say okay e be like say he go go back to pdp because pdp seems to have the structure even though say they get some calamity going on in the party you get so when they come ask wike on top am di federal minister capital territory minister come dey warn pdp o he na a member in case you don know yes in case you don forget come dey warn di people democratic party of self destruction if dem try am

as e notice some internal crisis dey brew for there and the possibility of him not getting the ticket to be a presidential candidate na him babate move to labour party so he come comot the party na him dey take give am to atiku na that say give it to atiku na him also make wike say here we go spoil everything since una wan una no wan go una no wan gree follow how e suppose be we go scatter everywhere na im be di internal crisis wey pdp don dey battle with since then even di person wey make internal crisis start na eh, atiku don even comot don go join adc that's a back story so when dem come ask am e say pdp be like say dem never learn from their past mistake o oh. when e cause dem heavily o oh, prior to prior to di 2023 general election e be like say di eye never open He come dey recall say he and other party leaders before by that time 2023 repeatedly caution against allowing both the presidential candidate and the national chairman to come from the north. But guess what? They do wetin dey their mind. Say na im make everywhere bus scatter for inside PDP right now. He said from day, day one, I told my colleagues, PDP, you are shooting yourself.

We dey share some of the stories wey matter to you as Nigerian and we dey ask wetin be your take inside. In between na before I do a follow up on top uh, the recent uh, development concerning this GMO. E be like say final. I'm not sure say you get the talk where we'll talk again where you go make us go back on this GMO because for those of you who are not even aware self, we don dey chop the gmo matter for a while now oh. e get some of the things wey you dey chop whether na cowpea bean and the rest it's already genetically modified organism that is been inside you get so it's almost like it's a must say we mu- we must go on with am with the way some certain individuals some though some some person wey suppose worry about the citizens when the head the citizen health supposed to be their priority sef they dey there dey defend am you get now the latest development dey come from nafdac uh, and according to the director of food and drug service at the federal ministry of health and uh, social welfare uh, he say federal government go soon start to dey label the genetically modified uh, crops to ensure transparency

because why the contest na waste of money because tinubu you go still win why me dey talk am be say i get my own reason because they say that the all of them na they no even dey fight for the right thing so that the election will go in a smoothly way okay now inec wey be say yes e dey there the inec wey be say that everybody see wetin happen for 2023 so the inec na still dey there

if dem no do am just forget the election dem go still run am as dem dey run am before so mm. we no go pass that one we use another method again ring the election i greet you my brother ncrmb i greet you uh, god bless you my brother master gp from italy master gp from italy na so we dey not be italy o oh. we wan come from edo na italy

to the reply from federal government to because the thing they very very serious right so i'll just briefly share am with you, and it will be the last story when matter wey i fit share with you on this very beautiful day you know say time not dey always reach for us now the former governor a two-time governor of kaduna state and once upon a time uh, I'm FCT minister, correct me if I'm wrong. Yes, I think Oda Jonathan was the FCT minister, right? This is the position where we can hold right now. Yes. He talks something. Una hear o, quickly and briefly. Oga Nasir El-Rufai don accuse di federal government of providing a soft landing for bandits terrorizing different parts of di country Nigeria. E come dey allege say di government was empowering bandits by paying dem a monthly allowance

you know terror left and right bandit activity left and right when they ask am say why una no dey go head on with this bandit he say the federal government dey always apply non-kinetic uh, approach and kinetic approach sometimes say na the non-kinetic approach na even dey better sef and wetin be that non-kinetic approach the one wey dem go dey meet them for bush dey follow them dey talk sometimes they go answer their ah or give some of them wey repent uh, wetin dem dey call am oh wetin be that terminology oh rehabilitation come put dem into you know say na last administration na im start all those waka so i believe say na that same waka na erufai i no forget erufai was a governor in that particular administration uh, uh, under that administration so some people dey ask why you no complain that time say this not kinetic approach not dey use why be say solid now because no be this administration start am na that administration start am right.

Di federal goment don dismiss dis allegation made by di former govnor of Kaduna State, Nasir Rufai, say dem dey empower bandits. In a statement by di office of di national security adviser on Monday today, dem describe di allegation as baseless, adding say di UNSA does not coordinate a policy of payment and incentive to bandits. Say there, there is never a time that the office of the national security or any arm of the government under this particular new administration right now don engage in ransom payment or induce metal criminal say dem never try am mayor erufai bring evidence come if dem don try am he say on the contrary we have consistently warned nigerians against paying ransom erufai allegation are not only false but also contradict verifiable fact on the ground

It's, it's, it's a shame, but now we dey, don't even dey more shameful because we don't drop three spots down, so we don't even dey peaceful. Guess who even dey down fast? Russia and Ukraine. Anyway, those people uh, they get personal problem, family problem. Guess who dey number one? The most peaceful peaceful country in the world, Iceland. Why e not peaceful when cold food there anyhow? Ireland, uh, followed by Ireland, New Zealand, Australia, and Switzerland. Most African countries have not even make the first 50.

dey number na iceland mm. russia dey 160 na russia be the last 163 followed by ukraine sudan democratic of congo yemen afghanistan even people wey dey write these things i dey suspect them their way no pure too their way no pure because nigeria no how you go put nigeria for 148